Salam, gadyrly watandaşlar, salam mähriban gelin-gyzlar. Ine, bu gün biz siz bilen aýallar, gyz-gelinler öz aramyzda biziň iň bir wajyp meselelerimiz barada Gürrüň edeliň. Bu gün görşüňiz ýaly gün efir gidip dur. Birinji gezek edýän şu gün efiri. Bagyşlarsyňyz kän bir kompýuterden bir tehniki näsazlyklar bolany sebäpli birazjyk gijä galdym. Onda näme gadyrly gelin-gyzlar bu gün biz ýaňky çagalar barada aýal-gyzlaryň, ýaňky gyzlaryň diýmäýin, indi gelinleriň, aýal maşgalalaryň, zenanlaryň, ýaňy çagasy bolan zenanlaryň dekret dynç alyşyna näçe wagt, näçe aý ýa näçe ýyl uzak oturyp bilýär? Haýsy ýaňky uzak oturmasynyň sebäpleri ýa-da şol çaga üçinmi ýa enesi üçinmi haýsynyň peýdalydygyny, haýsynyň bir jemgyýete hem çaga terbiýesine peýda getiräýjek ugurlary barada birazajyk gürrüň edeliň. Şu dekret otpusgasy, ýaňky türkmençe aýdamyzda dekretni, dekret dynç alşy diýip aýdalyň. Şonda nä nä derejede uzak oturyp bilýär? Ine, şu barada gürrüň edeliň. Onda näme, häzirlikçe siz maňa sorag bermäň, diňe diňläp oturyň. Sebäbi sorag berseňiz ýitip gitmegi mümkin. Ony men görüp ýetişmeýän, sebäbi bir aýtjak zatlarymy aýdyp gutarymdan soň, Ondan siziň soraglaryňyz bolsa jogap bererin başardygymdan. Gaty uzagam çekmäliň diýen sebäbi bu gün efir men birinji gezek edýän. Soň ertesi bir günleri ýene dowamyny dowamy geler. Onda näme gadyrly gelin gyzlar şu ýerde men şu dekretny otpusk barada çaganyň psihologiýasy barada, çaganyň ösüşi barada, aýal-gyzlaryň öýde oturyp, ýaňky zenanlaryň diýip aýdaýyn, zenanlaryň öýde oturyp uzak oturmasy nä derejede dogry? Ine şo barada aýdyp bermekçi. Esasy ine zenanlar çagasy bolandan soň köplenç öýde oturýarlar. Aslynda işlemeýän ene gelin-gyzlar kän. Bular diňe öýde bolýarlar çagalary bilen. Tä doglandan mekdebe ugradýançalar öýünde oturýarlar. Häzirki döwürde bir maşgalada bir çaga, iki çaga ýa iň bolubilse bir üç çaga Bolýa ondan artyk kän çaga bolanok. Öňki döwürlerde bolýady sekiz çaga, on çaga, on iki çaga. Ine o döwürlerde çagalar üçin baglaram ýokdy, ýaşlylaram ýokdy öňki döwürlerde. Çaga maşgalada çaga näçe sany köp bolsa Şonça-da ýaňky çagalar biri-biri bilen ýaňky social aragatnaşyk diýelide, sosializasiýa diýip aýdaýyn rus dilinde, a türkmen dilinde socialization, ýaňky bagyşlaň iňlis dilinde socialization, türkmen dilinde sosial aragatnaşyk. Indi şu çagalar bir ýaş, iki ýaş aralary, bir ýarym ýaş köp çagaly öňki döwürleri aýdyp bereýin-de, köp çagaly eneler, ýaňky maşgalalar çagalary bir-birleri bilen ýaňky ýaly sosial aragatnaşykda bolýarlar, bir-birinden köp zat öwrenýärler. Çagalar edil çagalar bagyndaky ýaly özüni alyp barýarlar. O döwürlerde kän bir ene eneler ýa atalar bir çagalarynyň üstünde kökenek bolup bir ölüp ýatanokdylar-da, sebäbi çagasy köp bolsa bulaň haýsy birine seretjek sen, sekiz çaga, on çaga bolsa bu çagalaň azajyk ulalan çagalary kiçi ýaňky soňky bolan çagalary ýöräp ýaňy ýöräp başlan ýa bir üç üç dört ýaşyndaky çagalara ullary seredýärdi. Şu uly ýaşly çagalary on ýaşyndan geçen bolsa Aýdaly, sekiz-on ýaşyndan ýokary çagalar kiçijek çagalaryna seredişýärdiler. Şol öýde şolaram nýanka, ýaňky eneke hökmünde şo kiçi çagalara seredýärdiler. Emma käbir maşgalalarda şo kiçi çagasy ýykylsa-da, ulusyny urýarlar, enesi, atasy şo kiçi çaga aglasa-da, ulusyny urýarlar, kiçi çaga aç galsa-da, şo ulusyny urýarlar, sögýärler, urýarlar. Şol Çaga dogranlarynda näçe köp çaga dogursa şol uly çagalar üçin dogurýandyr öýdüp köplenç ene ene eneleriň ýaňky düşünjesi şeýleräk köne zamandaky eneleriň düşünjesi şeýleräk gynansagam bu zatlar dogry kiçi çagasy Ýa beýleki çagalarynyň ählisini şu uly çagalar üçin dogran ýaly-la özüni alyp barşy eneleriň şolam nädogry. Sebäbi uly çagalar on ýaşly, on iki ýaşly çagalar öz çagalyk durmuşyny ýaşaman, şu kiçi çagalara enekelik edip, şolara seredip, şolary ýuwundyryp, iýdirip, içirip, şeýdip ýaşaýarlar. Şol Şolam bir şu çaganyň, uly ýaşly çagalarynyň bir durmuşynyň bir parçasy bolup geçýär-de, şo kiçilikden enekeçilik edip, şo kiçijik çaga jigilerine seredişip, şolar ýaly döwürde çagalygy şeýle geçýär. Öz çagalygyny özleri ýaşap bilenok köp uly çagalar. Indiki döwri göz öňüne tutup aýdamda, häzirki döwürde iki çaga ýa üç çaga maşgalada ýa dört çaga bolýan ýerem bar. Ondan köp bolýandyr diýip pikir edemok edil häzirki döwürde. Sebäbi durmuşyň döwletiň, ýurduň ykdysady taraplarynam özüňiz gaty gowy bilýäňiz. Şol sebäpli indi ýaňky dekretni meseläni dekret meseläni gozgap geçsek, ine iň agramly, iň agram durmuşda iň agyr hem günler hem agramly bölegi aýal maşgalaň üstüne düşýär. Bagyşlaň watandaşlar. Şol aýal maşgalaň üstüne düşýär aýal maşgala hem öýünde çaga dogurmaly hem öýüniň işini etmeli öýüniň hyzmatyny etmeli başgada bir küşsan çagasy bar bolsa olara olara da seretmeli olaryň naharyny şoruny da seretmeli ýuwundyrmaly geýindirmeli iýdirmeli içirmeli öýüniň uborkasy nahar şor Şu zatlar gadyrly gelniňizler gaty ýeňil iş däl. Bir zawoda gidip sekiz sagat işläp geleniň ondan müň esse aňsat. Şol sebäpdenem aýal maşgalalar özüni ugada atýar diýseňem bolýar. Köp zatlary başyndan geçirýär, köp agyr ýaňky stresleri başyndan geçirýär, agyr günleri başyndan geçirýär, sebäbi çaga bolandan eýläk daşyndan seretseň çaga bir süýjüje çaga, bir mylaýymja, bir gowja çaga, bir posalajyk çaga, emma onuň enesine, atasyna berýän azary ondanam beter, ýaňky agyr, kyn. Dogrusyny aýtsaň, bir çaganyň keýpiniň gowy wagty, oýnap oturan wagty bir süýji, bir enaýy çaga, emma azar beren wagty, ýaramadyk wagty ýa gijelerine gowy ýatmaýan çagalar, şu zatlaryň hemmesi ýaňky enäni strese alyp barýar. Gündelik stres, gündelik stres. Bar işine-de bir özi ýetişmeli. Bir üç sanam çagasy bar bolsa, ýekelli bolsa, şu ýagdaýda kyn enä daş-töwerekden hiç hili kömek, goltgy ýok. Adamsam näme, işe gidýär, gelýär. Gidýär, gelýär, diňe pul gazanýar, çagalar bilen kän işi ýok. Irden ýatyrka gidýär, agşam ýatyrka gelýär. Ine şular ýaly biziň erkek kişilerimiz ine şeýleräk. Emma gürledeňde özleri şeýle diýýär, Aýalym bar-a öýde diýýär, hiç hili, hiç ýerde işlänok-a diýýär, uzak gün öýde diýýär. Indi şo pikir, şo sözleri kawiçkaň içine alyp, täzeden gaýtalap, bir ýenjip-ýenjip, täzeden gaýtalap bir şo sözleri özümizçe, özümizçe bir many çykarjak bolalyň-da, näme diýmek, meniň aýalym uzak gün öýde, Hiç zat edenok, öýde oturýar diýýär. Işe gidenok diýýär. Diýmek, erkekleň pikiriçe, işe gidýän aýal işleýär, emma öýde oturyp, üç-dört sany çaga seredýän aýal hiç ýerde işlänok, hiç iş edenok diýen manyny berýär. Meň pikirimçe şeýle. Emma tersine, sekiz sagat bir ýere gidip, zawoda gidip ýa fabrige gidip işläp gelseň, ol seni bu derejede ýadatmaýar. Ýa-da üç dart, üç dört, üç dört sany çaga seretmek, bul gaty güzap. Özem ýigrimi dört sagat seretmeli sen şoňa. Gündizlerine ulurak çagalaryňa serediň, olar näme-de bolsa gije ýatýar, emma gijijek ýaňy bolan çagalar gije ýatanok. Bunam köplenç biziň ýaňky zenanlarymyzyň goýberýän ýalňyşlyklary bar. Özlerini şolar ýaly aýaman, erteden agşama çenli şol çagalaň yzynda heläk bolup ýörýärler. Öýüň işlerem muň daşyndan. Şu ýagdaýda çaga aglan wagty ine köp eneleriň häsiýetleri barda, häsiýeti bar. Ol köpsüniňki diýen ýaly şeýle. Instinkt oýanýar. Ýaňky çagasy aglasa ylgap turup O topulýa-da barýa näme bolduka diýýä. Emma erkek kişiler olar ýaly däl. Aglasa aglapdyr bäş minut, on minut aglar goýar diýýä. Ýöne enem, ene. Çagasy aglanda instinkt oýanýa-da ylgap turup gidýä. Şol nahar bişirip duranam bolsa taşlap gazyň üstündäki naharyny taşlap ylgap gidibilýä-de. ýa bir banýada, tualetde ýa bir meselem bir duşa giren mahalam arkaýyn ene diýilýän ene arkaýyn suwa düşübem bilenok, ýuwunybam bilenok. Şol haçan görseň men köp adamlary tanaýan-da, köp maşgalalary duşuň gapysyny açyp suwa düşýärler. Duşuň gapysy açyk durmaly, sebäbi çaga gelip aglap ýaňky gapyny depip durýan çagalaram barda şol şo ýagdaýda sen öz üstüň sabynyny sen gapyny açyp çagaňy goýberebilmersiň şoň üçin çaga gelip gelip giräýenede gapysy açyk şeýle suwa düşýän gelinlerem bar men olary gowy bilýän tanaýan ine şular ýaly hy aýal maşgalalaryň psihologiýasam üýtgeşik erkekleňkiden erkekleňki başgaçarak aýallaňky başgaça işleýär. Ýaňky gije gowy ýatmaýan çagalar barada aýdamda, aýal maşgala ýigrimi dört sagat çagasyna seredeni üçin, arasynda dynç almaýany üçin gün-günden stres köpelýär. Çagaň sany köp boldugyça-da, şo stresler beter-beter has galňaýar, has artýar. Şol sebäpden meniň bir berjek maslahatym ýaş çagaly gelinlere, aýal maşgalalara çagalaňyzy aýratyn ýatyryň. Öz gujagyňyza alyp ýatmaň, sebäbi o çaga gije ýatýan ýalamdyr, o çagaň özi üçin ýatýandyr, ýöne ykryganyp eýlesine-beýlesine düňderilip agdarylanda her saparynda sen oýanýaň, Gujagyňda ýatan çaga bolsa sen oýanýaň şoňa eýlesine beýlesine öwrülende ýatyp bileňok sen. Momentalny sende enelik instinkt diýip bir zat bar. Şol has güýçli derejede ösen biz aýal maşgalalarda. Şoň üçin hem erkek kişileriň hor çekip ýatyşy ýaly aýal maşgala ony edip bilenok. Şol oýanýa. Onnoň sen çaga bäş sapar oýanýamy, üç sapar oýanýamy, ýedi sapar oýanýamy, on sapar oýanýamy gije, her saparynda-da sen turmaly bolýaň. Şol aç bolsa-da turýa, ýa düýşürgäbem turup bilýä, ýa bir gapdalyna ýatyp, egni, eli, aýagy guruşsa-da turup bilýä. Şoň her sapar turanda senem turmaly bolýaň. Çaga ertesi gündizem bir sapar, iki sapar ýatýa. Kiçi ýaşly çagalar iki sapar günüň dowamynda ýatýarlar. Hersinde bir sagat, iki sagat ýatýarlar. Emma ene ony edip edip bilenok. Enäniň ukusy bozulýar. Uky bozulan wagty hökmany suratda adamyň psihologiýasyna, nerwusyna zyýan ýetip başlaýar. Bu bir sapar, iki sapar däl, bir ýyl, iki ýyl däl. Şol näçe çagaň köp bolsa, şonça sen stresde bolýaň. Saňa dynç ýok. Hiç hili dynç ýok. Şonuň üçinem özüňizi birinji aýamaly. Gelin-gyzlaryna men size ha neme ýüzlenýän-de. Özüňizi aýamasaňyz, sizi özüňizden başga aýajak adam ýok. Şonuň üçinem çagaňyzy ýanyňyzda alyp ýatmaň. Aýratyn ýatyryň. Hiç zadam bolmaz ertire çenli. beýlesine-beýlesine ykyrganyp goýan zat edip öwrüläýen ýagdaýyna-da siz özüňiz öz jaýyňyzda ýatsaňyz, siz arkaýyn ýatarsyňyz. Iň bolmanda sutkada bir alty sagat, ýedi sagat ýatyp bilersiňiz diýip, men şeýleräk çaklaýan. Bulam hökmany Suratda adama gerek zat uky diýen zat, ukyň bozulan wagty, ukyňy wagtynda alyp bilmeseň, sen trawma alýaň, psihologiçeskiý trawma alýaň, ýaňky nerwny keseller ýüze çykyp başlaýar. Ýyl geldigiçe-de aýal maşgalaň ýaşy otuzdan, kyrkdan geçiberse, ol ýyllaryň dowamy bilen bu zatlar hasam ýaňky özüniň zyýanyny galdyrýar. Üstüsine zyýan goýýar. Soň siz bir çagşaňyzdan soň siziň çagalaryňyza kim seretmeli? Şoň üçinem birinji bilen özüňize serediň. Ýaňky iň bolmanda hepdede bir sapar bolýamy ýa bir aýda iki sapar bolýamy hiç bolmanda bir birini haýyş ediň ýa adamyňyza haýyş ediň otursyn çagalar bilen Siz özüňiz özüňize şu gün özüňize sarp ediň. Bir günüňizi özüňize sarp ediň. Isleseňiz magazyna gidiň, isleseňiz ýatyň, dynjyňyzy alyň, isleseňiz bir nerwleň zadyň ýerine bir gaýtaryp getirmek üçin massaža gidiň, bolmasa bir kino gidiň, iň bolmanda joralaryňyz bilen ýa bolmasa Teatr bar bolsa tüwrüňize teatra gidiň, özüňizi harjaň. Şo günüňizi, birje günüňizi özüňiz üçin ýaşaň. Iň bolmanda hepdede bir sapar bolmasa, iki hepdeden bir sapar. Her iki hepdeden bir sapar kimem bolsa biri otursyn siziň çagalaryňyz bilen. Sebäbi ýaňky aýdyşym ýaly gitdigiçe aýal maşgala stresi, stres, stres üstüne stres bolup soň depressiýaň bolmagy gaty-gaty mümkin. Ondan soň adamyny eýýäm spesialistler bejermeli bolýar. Gynansagam bu zatlar statistika, bu zatlary üstünde işlenip ýörlensoň hemmä mälim Ine şular ýaly gadyrly gelin-gyzlar. Şu ýerde men bir sorag beresim gelýär. Erkek kişiler bizde bamy häzir görüp oturanyň içinde bamy ýokmy biljek däl ýöne şolara bir sorag beresim gelýär. Ine siz är-aýal bolup ýaşap ýörsüňiz aýdaly üç-dört sanam çagaňyz bar. Siz şol üç-dört çaganyň doglup hem kämillik ýaşyna ýetýänçä şol aralykda aýalyňyza aýalyňyza heý bir çagalaryňyzy alyp galyp rugsat berdiňizmi bir kino gitmäge özi üçin ýaşamak üçin birje gün ýa massaža ýa bolmasa bile iň bolmanda bile bir restorana kafe zada gidip bir nahar zat iýip gördüňizmi bile oturyp şu çagalardan dynç alyp Çagalary birine goýup gidip, özüňizçe ýa bile kino, ýa bir teatra, ýa bir konserde, ýa bir restorana, ýa kafe, ýa muzeýe bir ýerler aýlanyp, ýa iň bolmanda iki bolup bile massaža zada gidip gördüňizmi? Şol meniň soragym ine şu aýalyňyza näderejede siz kömek edip bildiňiz? Şu çagalaryň ösýän ýaňky doglup tä kämillik ýaşyna ýetýänçä siziň eden kömekleriňiz aýdaly. Ine aýalyňyza. Sebäbi aýal çagany doguransoň ähli zada aýal jogapkär diýip şeýleräk düşünje bar. Aýal adamyň jogapkärçiliginde çagalar diýip. Ine şoň üçin hem ýöne ýerden aýdylanokda şu ýaňky alymlaň diýýän zady. Çaga gowy gowy nesil ýetişdirmek üçin aýaly birinji bilen aýala terbiýe bermeli diýýär. Aýala terbiýe berseň, bütin e, jemgyýete terbiýe berdigiň diýýär. Ýok, diňe bir erkege terbiýe berseň, ol diňe bir adamy terbiýeleýäň diýýär. Ine şolar ýaly e, e, gadyrly watandaşlar, esasy esasy diýjek zadym şu aýal maşgala resurs gerek. ähli tarapdan resurs. Şonuň psihologiçeski tarapam berk bolmaly, newrologiçeski tarapam berk bolmaly, emosionalnyý tarapam, şolaý ýaly-da energiýa-da ýeterlik bolmaly, keýpem ýerinde bolmaly. Şol maşgalany bitewi saklamak üçin, hemme, ähli zadyň, ähli maşgala agzalarynyňam agzybir bolmagy üçin, ýetişen çagalarynyňam, entek kiçijek çagalarynyňam saglygy üçin şol esasy Aýal maşgalada resurs bolmaly. Ýaňky saglyk derejesinde, saglyk tarapdanam, ýaňky aýdyşym ýaly psihologiçeski tarapdanam, ähli tarapdan resurs bolmaly. Şol resursy gutaran ýagdaýynda halys özüne seretmän şu gutaran ýagdaýynda ähli agzalarygy hem başlaýar. Ähli keselçiligi hem başlaýar. Onuň aýaly adamsyny günäkärläp başlaýar, adamsy aýalyny günäkärläp başlaýar, sen özüňe seretmediň. A nähili seretsin ol özüni? Üç sany, dört sany çagasy bar. Nähili seretsin? Oňa biri kömek etmeli. Ýa biri çagasyna hiň bolman hepdede birje sapar bar sen gitde ýat, men seň çagalaryňa bäş-alty sagat seredip bereýin diýen adam bolmaly, hepdede bir sapar iň bolmanda. Ýöne aýalym öýde otyr, hiç zat edenok diýen düşünjäni aslynda kesip zyňyň, ol ol ol zatlar ýalňyş zatlar. Ýaňky onuň soňy waka ýa bir ýyl, iki ýyl, üç ýyl şo çydaýa-çydaýa aýal maşgala soňandanam Ýaňky ýyl geçdigiçe bu ýaňky stresler beterleşip başlansoň, psihikasy, nerwisy bozulandan soň adamsy bilen gygyryşyp, ýaňky goh galmagalam başlaýar. Sebäbi bu zatlar damja damja damja bolup, şu damp damp köl bolup gidýär-de ýaňky näme diýilýär, terpeniýe. Ýaňky sabyr käse dolýar-da, ondan soň gykylyk turup başlaýar. Şo zatlar bolmanka, öňünden indi aýal maşgalalara-da ýüzlenýän. Öňünden haýyş ediň, öňünden soraň, maňa hepdede bir gezek dynç ber, men ýatmaly, özüme seretmeli diýip. Şular ýaly ýaňky ikitaraplaýyn bolmaly, gepleşik geçirmeli. öz araňyzda ýatmaga size hökmany suratda hepdede bir gezek bir gowy dynç almak üçin bir çagaňyza seredip bermeli. Ondan aýal maşgala şol sebäpli ýaňky azgyrylyp ýa gaharly ýa nerwini gürleýşem şol şolar ýalak bolýada. Adamsy bilenem başgalar bilenem sebäbi gutarýa. Ýaňky sabyr käse dolýar, gutarýar. Bagyşlaň. Ine şol sebäplem aýal maşgala ne aýdaly enesi çagalaryna gygyrýar-da, bar saňa planet et diýdime diýýär. Olam bir sapar, iki sapar etmän, üçünji gezek gaýtalatsa, ýaňkyň gahary nemedi gidýär-de, onuň el galdyrmaly bolýar, çagalaryny urýanam bolýar. gygyryp sögýänem bolýar. O şol sebäpden terpenýesi, sabyr käsesi halys dolandan soň, enem, ene diýilýän ene bir sapar aýdan zadyny şo bir saparda ýerine ýetirmegini isleýär. Çagalarynyňam, adamsynyňam. Näme üçin? Sebäbi ikinji gezek ýa üçünji gezek gaýtalamaga ýagdaý ýok. Terpenýe ýok. Ýaňky sabyr käse dolýar. Ony uzatlary özüňizem aýal-gyzlar bilýänsiňiz. Şol durmuşyňyzda belki bolup geçendir şu zatlar. Şoň üçin ine, meselem, siziň özüňizde aýal maşgalalarda siz e, zenanlar, siziň özüňizde saglyk derejäňiz e, gowy däl bolsa, nerwiňiz bozuk bolsa, siz çagalaryňyza nähili terbiýe berjek? Ine şoň üçin ine samolyotlara zada müneniňizde şol halas ediş ýaňky enjamlar bar. Şony diýä birinji özüňiz geýiň diýä maskany, kislorodny maska zat bolsa. Ýaňky bir samolýodyň üstünde instruksiýa geçenlerine aýdýarlar, şo maskany özüňiz birinji geýiň, soň çagaňyza diýä. Sebäbi näme üçin? Sebäbi siziň energiýaňyz gidenden soň, siziň özüňiz çaşaňyz soň, ýaňky bir bolmasy ýagdaý bolanda, çagaňy sen spasat edip bilmeýäň-ä. Şoň üçin birinji sen özüň sagdyn bolmaly, özüňe geýmeli, soň çagaňa geýdirmeli şo maskany. Şony mysal getireýin diýdim-de. Ondan ýaňky neme barada aýdaýyn. birinji şu resurs aýal maşgalalar üçin hökmany suratda resurs birinji ýerde durýar. Onuň birim çaga režim bellemeli. Meselem, ine aýdaly Çaga ýatyrka men ony tapyr-tupur öýümi uborka edeýin ýa bir derew nahar bişireýin ýa bir zat edeýin, ýa eşik kirleri ýuwaýyn diýip, olar ýala aljyrap ýörmeli däldi. Çaga ýatan wagty ene-de ýatsyn. Şo bir sagat ýatýamy, çaga ýatan wagty ene-de bir sagat ýatsyn. Iki sagat ýatýamy, enesem ýatsyn iki sagat. Sebäbi iş diýilýän zat gaçyp gidýän ýeri ýok işiň. Hiç hili gaçyp gidýän ýeri ýok. Turubam etseň bolýar. Olar ýaly bir zerur zadam ýok. Kir ýuwmagam, ýa uborka etmegem, olar ýaly zerur zat ýok. Soň etseňem bolýar ony. Şonuň üçin hem birinji şol köp edilýän ýalňyşlyklar bar. Çaga ýatyrka men uborkamy edeýin, naharymy edeýin diýilýär-de. Ine şu şu zatlardanam momentlerden peýdalanjak bolmaly. Çaga ýatirka senem bir ýarym sagadam, bir sagadam bolsa ýatmaly hökman suratda. Onuň biram şu çagalara rejim düzmelik doglandan eýläk rejimli bolmalylar çaga. Meselem, ýaňy doglan çagany her 3 sagatdan, 3 ýarym sagatdan emdirilýän bolsa, şony bozmaň. Agladymy, ylgap agzyna emzik ýa çüýşe ýa bir neme emdirjek bolup durmaň. Çaga normadyr, bäş minut, on minut aglany normadyr. Şondan soň agysyny özi kesmese, çagaň agysy on bäş minutdan uzak dowam etse, onda diýmek ýa üşeýä, ýa gyzýa. ýa bolmasa aç, ýa suwsuz, şolar ýa bir ýeri agyrýar, ýa gulagy agyrýar, ýa içi agyrýar, ýa içi ýellenýär. Çagaň içi ýellenende hökman aglap başlaýandyr bimaza bolup. Indi bular ýaňky režimi düzmeli diýýäniň sebäbi, režim oturtmaly diýýäniň sebäbi, üç sagatdan naharlaýaňyzmy çagany, şo üç sagatdan ýygy-ýygydan her sagatda ýa her ýarym sagatdan şony etjek bolmaň. Çagaň režimi bolmaly. Sebäbi şony başdan etmeseňiz, sizi gije ýatyrmaýar şu çaga. Gije ýatyrmaýar. Her on bäş minutdan ýa ýarym sagatdan bir zat islär durar. Ol sebäbi endik, endik bolýar çagaňky. Gije ýatmaz. Şu sagat gije iň soňky sapar on ikide emdirýäňizmi, alta çenli hiç hili emdirmek bolanok. Ýatsyn. Eýlesine-beýlesine öwrülip neme edenini-de ýa bir aglamjyran aglap oýananyny-da siz oýanmadygyňyz ýaly aýratyn komnatda ýatyryň çagany. Sebäbi size rahatlyk gerek. Çaga hiç zat bolmaýar. Çaga aglamaz. Aglamaz eger üşemese ýa yssylap gyzmasa ýa bir ýeri agyrmaýan bolsa aglamaz. Ol bäş minut, on minut aglan normadyr. Ol şoň üçin çaga diýilýär. Indi şolar ýaly režim etseňiz gowy bolar diýjek bolýan. Ýene-de bir aýtjak zadym, ine aýallar dekretde oturýar-da, şu şu meselä ýene men gaýdyp geleýin. Aýallar indi dekretde oturýar. Näçe uzak otursa dogry. Mine şu soragym bar-da, ine gelin gyzlar hemmäňize. Men häzir öz pikirimi aýdyp bereýin, siz hem öz pikiriňizi ýazarsyňyz. Ine meselem, Çaga üç ýaşyna çenli ýa käbir eneler bäş ýaşyna çenli oturýarlar. A köplenç işlemeýän, hiç ýerde işlemeýän eneler bolsa tä mekdebe gidýänçä ýedi ýaşyna çenli, alty ýaşyna çenli çagalar bilen öýünde bolýar. Hiç ýerde işlänoklar. Bu eneler gynansak-da O gitdigiçe näçe köp çaga dogrup öýde oturyp işlemän diňe öýüň işleri öýüň işleri çaga seredip iýdirýä içirýä oňa kän bir terbiýede berip bilenok ýöne iýdirýä içirýä ýuwundyrýa bolany ýatyrýa turuzýa bu atlara terbiýe diýip aýdyp bolmaz näme üçin sebäbi çaga bäş ýaşyndan dört ýaşyndan başlap meniň intek kän bir Türkmenistanda hemä kän bir tanamaýadym adamlary çagalaryny okadyp, harp öwredip ýa surat çekdirip ýa bolmasa matematika öwredip mekdebe taýýarlaýan eneleri men kän görmeýädim Türkmenistanda. Men gynansagam diňe terbiýe diýilse eneler çagany dogurmaly, iýdirmeli, içirmeli, wagtynda geýindirmeli, ýuwundyrmaly, ýatyrmaly şeýle düşünýärler. Bu zatlar gynansagam terbiýe däl watandaşlar. Terbiýe diýlende, dogry terbiýe diýlende çagany eýýäm bolandan beýläk terbiýelemeli. Bolandan eýläk. Bir bäş alty aýam garaşyp oturmaly däl. Şo öz özüniň ýaş kategoriýasyna degişli şoňa gabatlap hersiniň her kategoriýaň özüniň terbiýesi bardyr. Şu zatlary etmeli. Şondan başlamaly. Şo režim diýýänimem şo terbiýäň içine girýär. Çaga üç sagatdan emmelimi, ýaňy bolan çaga üç sagatdan artyk neme etmäň, ýaňky üç sagatdan öň hiç hili naharlamaň. Şoňa endik etsin çaga. Ulaldygyça-da şolar ýaly. Soň has ulalansoň üç wagtyna, dört wagtyna ol olam şo režimiň dowamy. Ýatýan wagtyny belleýäňiz, günortan Günortadan öň çaga kiçik çaga bir wagt bir bir sagat iki sagat ýatýa. Öýleden soňam bir sagat iki sagat ýatýa, biram agşamlyk ýatýa gije. A şol aralykda e, näme ýatyp bilseňiz-ä sizem ýatyň, e, ýatyp bilmeseňizem şolaň aralygynda bir zatlar ýaňky öýüň zadyň işini edip bilersiňiz. Ýöne hökman suratda uzak ýatýan wagty bolsa, sagat öýleden soň ýatýan bolsa, meselem, ikiden sagat dördi, bäşe çenli ýatýan bolsa, sizem şo wagt ýatyň. Şo bir-iki sagat sizem gözüňiziň ukusyny alarsyňyz. Indi ýaňky dekretde oturan aýal maşgalalar barada aýdamda, näçe aýal maşgala köp dekretde oturdygyça hem çagalaryna bilim tarapdan zyýan ýetirýär. Ýaňky zyýan ýetirýär diýýänim bökdençlik getirýär. Çagalaryna belli bir derejede bilim hem berip bilenok, özem degradasiýa bolýar. Hiç zat etmänsoň diňe öýüň işi gündelik zatlary gaýtalanyp gaýtalanyp durany üçin Ene hiç zat öwrenip bilenok. Enäniň elem degenok kitap okamagada. Elem degenok radio telewideniýe diňlemägede, ýutuplary görmäge hiç zada eli degenok. Diňe hasyrdan şeý şeýdip ýörýär ertirden agşama çenli. Bir gündelik zatlary gaýtalanyp durany üçin Enede hiç zat özi öwrenip bilenok. Çagasyna-da öwredip bilenok. Şol sebäpli Bagyşlaň. Şol sebäpli eneler e, çagalaryny e, bilimsiz goýup bilýärler. Şoň üçin hem e, sosial aragatnaşyk diýýänim, ine şol ýaşlykdan çagalara gerek. Bir ýaşyna çenli, bir ýarym ýaşyna çenli oturyp bilersiňiz, Ýöne soň çagaňyzy ýasly sadjige bermäge başlaň. Näme üçin? Sebäbi günüň dowamynda üçde üç sagat gitse-de, iki sagat gitse-de şol sosialnyý beýleki çagalar bilen aragatnaşygy bolsun. Şol bolmasa çaga diňe enesi bilen bäş ýaşyna, ýedi ýaşyna çenli enesi bilen oturan çaga Hiç hili başga çagalar bilen gürleşibem bilmeýär, gep-sözem alyşmaýar, oýunjak oýnamanam bilmeýär, oýun oýnamanam bilmeýär. Hiç zatdanam başy çykanok çagaň. Bir başga bir dünýä düşen ýaly aljyrap durýar. Şo ýedi ýaşyna ýa alty ýaşyna çenli çagany öýde saklan eneleriň çagasy üýtgeşik bolýar, başgaça bolýar. bir ýaşyndan, iki ýaşyndan başlap sadiklere, ýaslylere beren ýaňky eneler bar, neme, çagalar. Ol çagalar eýýäm özi ýaly ýaşly, özi bilen deň ýaşyndaky çagalar bilen alşyp, gepleşip, gürleşip, oýnaşyp, aglasa-da aglap, ýykylsa-da ýykylyp, şol-şolar ýalak özbaşdaklyga özbaşdak bir ýola düşýär çaga. Ine, meselem, öýünde alty ýaşyna çenli, bäş ýaşyna çenli enesi bilen oturan çaga bir şo köçä çykyp, köçäň çagalary oýnaýmasa, başga görýän zady ýok, diňe enesiniň diýýän, gürleýän zatlaryny eşidýär. Daşyndan hiç hili söz zapas ýaňky sözlük zapaslary bolanok, diňe enesi gündelik näme diýen bolsa, şony eşitýär. Otur, tur, ýat, iý, iç, ine, şular ýalaky gündelik ulanylýan sözleri bilýär çaga. Öýünde ejesi bilen oturan çaga. Hiç hili oýundanam başy çykanok, başga zatdanam. Indi, meselem, çaga bir aglaýan ýagdaýynda ýa bir ýykylaýan ýagdaýynda-da ylgap baryp ejesi ýerinden galdyrýar, onam bilýär çaga şony etjegini. A emma Sajige gidýän çaga özi ýykylsa özi turýar. Onam bilýär, ejesi ýok töwereginde, turuzjak adam ýok, eneke-de turuzmaýar, ýa gapdalyndaky oýnap ýören çagalaram turuzmaýar. Şonuň üçin özbaşdaklyk durmuşy şo ýerden başlaýar çagaň. Şonuň üçin bir Ene-de özüniň saglygyna seretmek üçinem gowy bolar. Bir ýarym ýaşdan ýa iki ýaşdan ondan artyk kän dekretde oturmak gerek ýok. Eger sen işlemeýänem bolsaň, çagaňy sadjige bermeli. O taýda öz bähbidiňem bar, emma çagaň bähbidem ullakan. Sebäbi şol ýaňky aýdyşym ýaly sosialnyý aragatnaşyk bolmaly. Daş-töwerekleri öwrenmeli, çaga tebigaty öwrenmeli, haýwanlary öwrenmeli, okamany öwrenmeli, harplary geçmeli, reňkleri tanamaly, kömelekleri bilmeli, daş-töweregiň baglarynyň atlaryny, ýene haýwanlaryň atlary, garaz, köp zat bilmeli çaga, eýýäm iki ýaşdan başlap, ýa bir ýarym ýaşdan başlap. Şonuň üçin Saljige bereniňiz gowy diýýänmiň, sebäbi ine dekretde uzak otursa, aýal maşgalaň özem degredasiýa bolup başlaýar. Öňki bilýänje zatlarynam bilenok. Ýa aýdaly student bolsa, srazu ýene okuwyna başlasyn, eger işläp ýören zenanlar bolsa, onda srazu işine gitsin, işini dowam etsin, sebäbi üç ýyllap, bäş ýyllap öýüňde oturanyň bilen dünýe näderejede ösüp gidip barýar-da. Her her ýyl üýtgeşik-üýtgeşik zatlar çykýar, enjamlar çykýar, üýtgeşik telefonlar çykýar, üýtgeşik kompýuterler çykýar, üýtgeşik kitaplar çykýar. Daş-töwerekden habarly bolmaly, daş-töwerekdäki bolýan zatlary, täzelikleri, dünýädäki ähli bolup geçýän zatlary şo enäniňem bilmesi gerek. Şonuň üçin hem öýüňizde kapalap, daş-töweregiňizi baglap, gapylaňyzy ýapyp, dört stanaň içinden çykman oturmaklyk Ol bir normalny zat däl. Şonuň üçin men öň bir bir kaýmyndan bir post goýupdym. Eneler çagalary bilen dekretde näçe wagtlyk, näçe wagt otursa dogry hasaplaýaňyz diýip bir soragam beripdim ýadyňyzda bolsa. Ine şoň jogaby şeýleräk gadyrly zenanlar. Meniň öz öne şeýleräk dünýägaraýşym bar. Bu zatlaram elbetde menem ondan mundanam alyp okaýanam, görýänim, eşidýänim şu zatlaram ine siz bilen paýlaşaýyn diýen. Emma şu meniň görüp okaýan zatlamyň ählisi başga dillerde, türkmen dilinde ýok. Şonuň üçin hem türkmen biziň öz watandaşlarymyz üçin şu zatlary türkmençe men aýdyp berýän. A başga dillerde kän elbetde, başga islendik dillede o kitaplaram bar, wideolaram bar, ýa platnyý ýaňky pully neme tölegli kurslaram bar. Bularyň hemmesi başga dillerde, şonuň üçin hem gadyrly watandaşlar men size şu zatlaryň hemmesini bilýän zatlarymy türkmençe aýdyp berýän. Siziň hem habaryňyz bolsun diýip. Indi ýaňky dekretde oturan aýal gyzlara ýene-de bir sany maslahat bermekçi. Eger özüňiz ýaly töweregiňizde ýaşaýan başga-da çagaly, ýaş çagaly öýde turan gelinler bar bolsa, zenanlar bar bolsa, olar bilen hem tanyşmagyňyz gaty zerur. Sebäbi azajygam bolsa bir Bir daşaryk çykyp, bir arassa howadan dem almak diýip aýdaýyn-da, kawiçkaň içinde. Ýaňky bir gelin-gyzlar bilen tanyşarsyňyz, olaram kolýaskaly daşarlarda aýlanýandyr, çagalary ne parka gidýändirler, ýene ýa oturyp çagasy arassa howadan dem alsyn diýip, şular ýaly gruplary dörediň diýjek bolýan. Ýaş çagaly gelinleri tapyň-da, köçäňiziň o başynda bir sany gelin bardyr ýa aňyrky köçede ýene biri bardyr. Ýa şäherde ýaşaýan bolsaňyz, başga podýezdde ýaşaýan gelin-gyzlar bardyr, ýaňky aýal-maşgalalar bardyr, çagaly, ýaş çagaly. Şular bilen tanşyp, dört sanymy, bäş sanymy bolup grup, ýaňky aýallaryň grubuny döretjek boluň. Näme üçin? Sebäbi her kim bir zat bilýändir, şolaryň pikirlerini orta oklap, maslahatlaşmak üçin hem gowy. Ýa bir çagaň terbiýesi barada-da gürleşmek gaty gyzykly. Iň bolmanda bir soňky okan kitabyňyz barada pikir alyşarsyňyz, iň bolmanda bir täze gören filmiňiz bar bolsa, şonuň üstünde gürrüňdeşlik geçirersiňiz. Ýa-da bolmasa durmuşyňyzda bir okan kitaplaryňyzyň içinde iň gyzyklysy bir täsir, üýtgeşik bir täsir galdyran kitap bar bolsa, şony orta oklap, şo hakda gürrüň edersiňiz. Gepiň gysgasy, Bulam enäniň sosial ýaňky aragatnaşygy, sosializasiýa diýip aýdaýyn-da. Bir bir özi bir howlyň içinde oturandan ýaňky ýaly grup döretseňiz, pikir alşyk diýip aýdaýyn muňa. Pikir alşyk hökmany gerek. Şol aýal maşgalada degradasiýa bolmaz ýaly, bir gowagyň içinde, köne asyrdaky galan ýaly gowagyň içinde oturan ýaly bolmaz. Şoň ýaly bolmalam däl. Sebäbi daş-töwerekden gelýän informasiýalary alyp ýetişjek bolmaly. Şony kabul etjek bolmaly. Köpräk ýaňky žurnalmy, gazetmi, kitapmy ýa bolmasa okamaga eliň degip, eliňiz degmese, şu ýutublardan görülýän bir käbir peýdaly maslahatlary görseňiz has gowy bolar. Şol özüňizi gelişdirmek üçin. Ýa bolmasa-da ýaňky gelin-gyzlar bilen üýşüp bir belli bir güni, aýda bir sapar bolýamy, üýşüp bile bir konserte gidýäňizmi ýa kino gidýäňizmi ýa bir muzeýe gidýäňizmi, hökmany suratda bir oturyp bir kafede ýa restoranda bir bir çaşkajyk kofe içseňizem, eýýäm şol ýarym sagady bile geçirseňizem, şolam bir siz üçin uludan bir dem alan ýalak bolar. Ine, şular ýaly men öýde oturan gelinlere maslahatym şeýleräk. Ýaňky ýene-de bir aýtjak zadym, bu günlük şu ýerde men eýýäm 40 minut bolup barýar gürläp oturanyma. Soraglaryňyz bar bolsa häzir berip başlaň, menem boldugyndan jogap berjek bolaýyn. Eger kimde Sorag bar bolsa ilki sorag belgisini goýuň gyzyl neme bardyr o sorag belgisi şony goýuňda ondan ýazyň soragyňyzy sebäbi o bulaň içinde maňa görmek maňa görmek aňsat bolar sorag bar bolsa. He, köpler salamlaşypdyr. Dobry weçer diýýär, dobry weçer. Haýyrly ugrly bolsun, sag boluň. Köpler salamlaşypdyr. Giç ýagşy diýýär. Salam hemmelere. Aýşenur salam diýýär, salam. Leýla salam. Hakdan ýana diýä ol Çaryba mys mys diýýäň diýä Mustafa diýsene diýä Netijesini aýdaý diýä. hakdan ýana watandaşym birazajyk nädogry pikir edýäňiz. Äre barmaň diýýä, köçe erkekden doly diýýä. Bu türkmenleriň nähili düşünjesi bi? Men oňa düşünmedim. Gepiň gysgasy çaga doglanda hökman suratda eneli ataly dogulmalydyr. Köçe erkekden doludyram emma Her bir çaga enesiniňem bolmasyny islär, ýanynda kakasynyňam bolmasyny islär. Çaga diýilýän çaga enesindenem almaly terbiýäni, kakasyndanam almaly. Şo çaga eneli, ataly ulalmaly. Gadyrly watandaşymyz, şu siziň ýazan kommentiňize men şeýleräk jogap berýän. Nesip bolsa täze Türkmenistan gurulsa, bara elden özüm gelin gözleýän. Ok, ol çaryga Türkmenistanda siziň nähili maşgalada ýaşadyň, ýaşa, ýaşanyňyz uly sorag bolýar diýýär. Hakdan ýana, nähili sorag bolýar meň nähili maşgalada ýaşanym? Gaty dogry maşgalada önüp-ösdüm diýip aýdybiljek. Maňa şular ýaly terbiýe beripdirler. Sag bolsunlar, gulagy görde meň ene-atamyň hemmesine-de sag bolsun aýdýan. Nesip bolsa täze Türkmenistan. Sorag barmy ýene? Watandaşlar sorag ýok ýalyna. Köpler salamlaşypdyr. Sadikde seretmeli psihologiçeskiý trawma alýarlar. Meselem Täzeli stih atyryp podarka berdiler. Sony ýatyp turýança podarka uje ýok. Bermändirler. Aglan aglady. Ynsap diýen zady ýok. Nesip nädip çagany şulara ynanmaly diýen ýaly deme beripdir. Gadyrly watandaşlar ýaňky Aýjan Aýjan Kakabaýewa Kakabaýewna diýýär. Gadyrly watandaşymyz Aýjan, siziň diýýän zatlaryňyz gaty dogry. Sadikler häzirki döwürde Türkmenistanyň içi içi dogrudanam gaty gynançly ýagdaý Türkmenistanyň içindäki pedagoglaryňam durşuna özüni terbiýelemeli häzir. Biz täze Türkmenistany guramyzdan soň bu zatlaryň ýiti-kokumy bolmaz. hökman suratda ýokary derejede daşary ýurtlar daşary ýurtlaryň derejesinde çagalarymyza şo derejede bilim bereris nesip bolsa o zatlary gaýgy edip oturmaň. Nahardan soň gezdirip ýaň şoň ýaly bir peýdaly ýüriş güriş edip gezip ýörse çaga enäni içinde o Düşlerimiz ýagşy. Gijäňiz haýyrly bolsun. Ok. Bolýa onda watandaşlar soraga ýok. Menem şu ýerde tamamlaýyn. Ýene-de nesip bolsa göni efiri dowam etdireris. Elimiziň degdigiçe Ýene şu çagalar barada, eneler barada ýa başga meseleler barada, täze Türkmenistan barada, esasy iň zerur problemalar barada gürrüň ederis. Bu günki gürrüňim şu aýallaryň we çagalaryň psihologiýasy barada, şolaryň ösüşi barada, sosiallaşmak barada şu günki temam şo barada edesim geldi. Siz bilen paýlaşasym geldi. Salamatyn salam oýdan alyp aýyp görmäň näme üçin siziň watanyňyz elden gitdi diýýäňiz ýa-da siz oýanyň seslerini diýýäňiz emma siz we toparyňyz bizi özüňizden aýramy görýäňiz.

Oýanyň sesleniň diýýäňiz emma siz we toparyňyz bizi özüňizden aýramy görýäň girýäňiz görýäňiz. Ýok men aýra göremok hiç zadam türkmen hemme türkmenistan hemmämiziň watanymyz hemmelerem göreşmeli ol aýaga galyň göreşiň diýilse ol bir diňe bir adama ýa bir topara degişli däl ähli türkmen raýatlaryna degişli. Bolýa onda sag boluň watandaşlar şu ýerde men tamamlaýyn sorag ýok ýaly görýän. Ow bolýa sag boluň.